Gudden Owend bei Dikrich TV. Mir sinn elo hei am Quartier A Bedingen bei der Sauer. Géint 8 Auer den Owend soll hei De Wanter verbrannt ginn, en Evenement, dat ëmmer vill Leit unzitt, och wann et déi Kéier net ganz dat gewinntent Buergbrenne gëtt. Et war schonn e bëssen en trauregen Ubléck fir den 21. Februar an der Sauerwiss op groussem Sockel. E ganz klengt Kräiz stoung fir op dat schéint Buergbrennen ze waarden. Awer d'Wiederkonditioune waren einfach net déi bescht an d'Amicale Asazenter Dikrich huet gemaach wat si konnt fir d'Traditioun dach awer oprecht z'erhalen.
Mir hunn net déi klassesch Buerg opgeriicht well ze vill Grondwaasser an der Wiss ass. Dofir hu mer eng ganz Alternativ misste maachen an dat ass eben dat doe ginn, wat der am Hannergrond gesitt. Ass net ganz schéin. Mee déi zweet Alternativ wier keng Buerg geweecht, dunn hu mer dat do gemaach. Mir hate virun zwee Joer hate mer Problemer mam Grondwaasser, do war et och geféierlech fir se opzeriichten, well se ass ëmmer erëm ëmgekippt a mat vill Chance war et do ëm en Accident gaang, wou et awer gutt ausgaang ass, wou kee sech blesséiert hat. Dat heescht, do konnt Der se awer normal opriichten, oder? Jo, mee do war awer e bësse manner Waasser, et huet ee kee Waasser, keng Netz an der Wiss gesinn, dat gesäit een awer haut. Mat Hëllef vun zwee Bauere vun Ierpeldeng hate si last minute véiereckeg a ronn Botten ugeliwwert krut fir den Ënnergrond. Dobäi huet de Veräin e klengt Kräiz gebastelt an ënnenhi vill Holz a Geäschs geluecht, fir datt et awer kéint e schéint Feier ginn. De Rescht allerdéngs, dee konnt wéi gewinnt oflafen. Scho vu Mëttes un war esou och déi beléiften Zopp vun der Arméi nees ausgeliwwert ginn. Mir haten nomëtteg vill Leit, déi mat Dëppen heihinner komm sinn, déi dann doheem am Wäermen se iessen, well hei ass awer e bësse frësch mat vill Loft. Mee et war awer scho mat Succès verbonnen. An den Owend kann een nach eng Kéier mat engem klengen Ustuerm rechnen. Natierlech, well d'lescht Joer hate mer bis 23 Auer Leit hei, déi gedronk a giess hunn.
An esou konnt dës Joer 2026 trotz klengem Kräiz d'Buergbrennen ofhalen an d'Leit, déi waren net méi wéi dankbar, dass endlech kéint de Wanter verbrannt ginn. D'Buergbrennen ass bekannt fir de Wanter ze verbrennen. An hei trëfft een sech dann halt mat senge Kolleegen, fir ee Patt zesummen ze drénken, wat hei gutt organiséiert ass vun de Pompjeeë vun Dikrech. An voilà, dëst Joer ass d'Buerg e bësse méi kleng ginn, mä wat soll et, Haaptsaach mir sinn hei a mir genéissen d'Zäit zesummen. It's very interesting, like I'm coming here for the first time and like I can see like our community very cute, everyone knows each other, that's like you don't see it in big cities right, like everyone knows each other, you don't feel that bond, so that's. That's unique and that's interesting. Haaptsaach et Haaptsaach et gëtt waarm em d'Häerz an et brennt an jo mir sinn hei eben zu Dikrech dass et dass et e bëssen iwwerschwemmt ass e bësse Waasser an dëst Joer ass et ebe e bëssen anescht awer net schlëmm. An d'Temperature sinn duerno och ratzfatz geklomm bis erop op 16 Grad. Ende gutt. Alles Gutt. Groussen Opwand ass et ëmmer fir déi sëlleche Veräiner, déi bei der Dikrecher Kavalkad mat am Cortège ginn. Schonn eleng d'Ween bauen ass eng mega Aarbecht, awer och um Dag selwer. Musse si nach emol alles ginn. D'Wieder war net zum Beschten, och fir d'Kavalkad 2026. Der Stëmmung huet d'Welt awer net geschuet, Iwwerall wou een hi gekuckt huet, nëmmen glécklech Gesiichter. Och bei deenen, déi d'Ween aus dem Cortège gebaut hu war d'Gléck richteg ze spieren, d'Landjugend Dikrech zum Beispill, déi mat hirem Gebuertsdagswon ënnerwee waren. Mir als Landjugend Dikrech hunn d'leschte 50 Joer gefeiert. An dëst Joer hu mer dann déi grouss Éier, mir däerfen dann de 50. Landjugenddag zu Dikrech presentéieren. An dofir hu mer hei elo e bëssen d'Iddi gehat, fir einfach mol enker zentraliséiert all déi verschidde Plakater mat de Logoen duerzestellen, déi déi lescht 49 Joer op de Kavalkaden, op de Landjugenddeeg natierlech, presentéiert goufen. An dat war dann einfach enker fir ze weisen, hei, et waren der elo emol 49. An et ass schéin ze gesinn, d'Leit kommen heihinner, se kucken.

Mir feieren einfach déi fënneft Joerzäit! An dobäi ass et guer net esou einfach am Cortège dobäi ze sinn. Eng Kavalkad bréngt nämlech net nëmme Spaass, mee och eng Partie Verflichtunge mat sech. Wat awer immens wichteg ass, ass d'Sécherheet. Dat heescht, et mussen awer ëmmer e puer Leit laanscht de Won goen, fir datt wierklech kengem eppes geschitt, virun allem de Kanner net. Jo, wat nach net esou spaasseg ass, ass effektiv dono botzen an eben heiansdo virdrun déi Owenter, wou een da muss opriichten an der Keelt. Dat ass net esou spaasseg. An dach ass d'Landjugend Dikrech elo schonn am zéngte Joer mat dobäi bei der Kavalkad an der Sauerstad. Grad dëst Joer, wou de Landjugenddag zu Dikrech bevirsteet, deen si organiséieren, wollt een sech dës Werbetribün net entgoe loossen. Net zulescht hunn awer och si Spaass bei der Saach an den negativen Aspekter, Déi sollen op der Kavalkad selwer schéi brav am Tirang bleiwen. Dat ass am Fong ee ganz schéint Gefill. Et gesäit ee ganz vill Kolleege erëm, déi een iwwert d'ganz Joer soss net esou gesäit. Mir gi jo net nëmmen op Dikrech op d'Kavalkad, mee och nach anerer. An och do gesäit een ëmmer erëm aner Leit an dat ass einfach, dat ass einfach flott. Do ass meeschtens all Mënsch gutt gelaunt. Dat ass scho flott!
Um Enn bleift also virun allem dat gutt Gefill, datt et sech och 2026 nees gelount huet. Déi Soenen Zauberkaart war hat him Job war drem mir sin dreschen der duerch komm war vill Leit do an wat war kaal mee mir hun einfach gedanzt a si waren waarm gin.

gëtt zanterhier eng Plackett mam Virnumm un engem Pavillon op der Spillplaz an der Gliesener Strooss ubruecht. Enn Februar dëst Joer war et deemno déi zweeten Editioun.
Ech begréissen Iech ganz häerzlech hei an der Gliesener Strooss fir eise Projet Dee mer e bëssen ëmgewandelt hunn vun engem ee Bam fir ee Kand. Och déi zweet Aktioun vun der Nohaltegkeetskommissioun, fir all neigebuerenem Awunner vun Dikrech eng Plackett mat sengem Numm un engem Pavillon ze fixéieren, huet nees vill Elteren an d'Glesener Strooss gelackelt. Net nëmmen si si hei mat guddem Fairtrade-Kaffi a Croissant empfaange ginn, Et war dëst den éischten Fairtrade Event vun der Gemeng, mee konnte si och nach selwer eng Hand upake fir den Numm vun hirem Kand festzeschrauwen. D'Begeeschterung bei den Elteren war dann och grouss. Ech fann dat mega interessant, well net all Gemeng mécht dat an et ass ëmmer e Souvenir fir dat Klengt, dat wäert hei spille kommen an dat wäert dat do gesinn, dat wäert säin Numm do gesinn an ech fann dat mega flott. Bon, et ass eng exzeptionell Occasioun hei fir eise klengen Charly seng éischt Plackett do festzemaachen, dass d'Gemeng dat mécht. Ech mengen, dat ass net all Gemeng, déi dat mécht, an dass mir hien hei kënnen haut éieren, dat gefält eis extrem, jo. Ech fannen, et ass eng, eng schéin, schéin, schéi Saach fir d'Kanner, och wa se heihinner spillen, da gesi se d'Nimm, wou hei vun dräi Jore laang d'Bëbeeë gemaach ginn. An natierlech, déi hutt se elo selwer opgehängt, dat ass och eppes Spezielles trotzdem. Jo, da wësse mer ganz genau, wou dann den Numm ass an da kënne mer och dem Klengen dono weisen, wou säin Numm dann drop ass.
Dat freet natierlech och de President vun der Nohaltegkeetskommissioun. Hie weess awer, dass en Event nëmme méiglech ass, well vill Leit am Asaz sinn, virop déi aus senger Kommissioun. Natierlech, ech menge mir sinn eng Kommissioun, wou d'Memberen alleguer ganz aktiv sinn, sinn haut och quasi alleguer hei. Si sinn ëmmer an de Reuniounen derbäi an dat freet een natierlech, wann een eppes mécht, wat awer quasi benevole ass. Dat si lauter Leit, déi dat benevole maachen. A wa esou Projeten derbäi erauskommen an se zéie mat, dat ass natierlech, mech als President vun der Nohaltegkeetskommissioun freet dat immens. Ouni d'Leit aus de Gemengeservicer wier dat Ganzt awer natierlech net méiglech. Ustouss zu deem Ganzen huet zum Beispill d'Annette Schmitz aus dem Populatiounsbüro ginn. Si war am Ufank un d'Kommissioun erogetrueden, fir mol nees eng Aktioun fir déi Neigebueren ze lancéieren. An si huet och beim lokale Graveur d'Plaquetten an Optrag ginn. Super, also wierklech éischtens emol, dass wierklech esou vill Kanner op d'Welt kommen, ass wierklech phänomenal. Also mir haten dëst Joer wierklech 72 Stéck, ech fannen dat wierklech onheemlech vill. An dass dann och dorobber hin esou vill Leit heihinner komm sinn, fir dat matzemaachen, dat fannen ech einfach super. Dat ass wierklech eng super flott Iddi, also dat war jo meng Iddi, ne? Mee einfach, dass mer dat esou kënnen ëmsetzen an dass d'Leit och wierklech dorobber reagéieren, dat fannen ech wierklech flott. An dass de Kontakt nach enke mat de Leit kriss, well leider kommen d'Leit jo net bei eis Kanner umellen. Déi mannsten, déi jo hei zu Dikrech op d'Welt kommen, dëst Joer ass elo keen hei zu Dikrech op d'Welt komm, mir haten dat jo awer schonn, sou dass de dann awer d'Leit dann enke perséinlech kenneléiers, ne. Den Zouwuess zu Dikrech boomt also. No de Birachersmotiver fir déi 65 Neigebuerten 2024 an de Ballonmotiver fir déi 78 Neiafwunner aus dem Jor 25 dierft d'Pavillonsaktioun, domat awer scho geschwënn ofgeschloss sinn. Dat heescht, mir hu wëlles, awer den Dag ënnendrënner schéin voll ze kréien mat Plaquetten. Dofir hu mer elo gesot, datt mer och nach déi Kanner, déi elo dëst Joer op d'Welt kommen, d'nächst Joer hei wäerten ubréngen. An da maache mer awer een neie Projet an Dikrech, dee warscheinlech komplett eppes anescht wäert sinn. Mir bleiwen elo net ëmmer bei Plaquetten a Pavillon. Do hu mer scho e puer Iddien, mee mir schwätzen dat nach eng Kéier an der Kommissioun. Mir sinn deemno gespaant, wéi et 2028 wäert viru goen. De Pavillon op der Spillplaz an der Rue Glesener gouf jo eigentlech erop geriicht, fir et de Kanner an hiren Elteren ze erlaben, sech och mol am décke Summer an de Schied kënnen ze sëtzen. Däers kréien si elo hei op der Spillplaz zanter dësem Joer méi wéi genuch, Viru kuerzem goufen hei nämlech och e puer Beem geplanzt. Nach ass net vill ze gesinn vun deenen neie Beem bei an op der Spillplaz an der Glesener Strooss. Awer den nächste Summer scho wäerte Lann, Platan, Ahorn an Tulpebam hei fir vill Schied suergen. Et ass dëst awer nëmmen e klengen Deel vun enger grousser Baamplanzaktioun an Dikrech. Mir haten ee Baamkadaster gemaach, an deem Baamkadaster ass erauskomm, datt verschidde Beem mussen ëmgemaach ginn. A mir hunn, wa mir op den ëffentleche Plazen d'Beem ewech maachen, hu mir d'Obligatioun fir nei Beem erëm dohinner ze setzen, déi ze remplacéieren am Fong. Dat sinn am Fong elo déi 22 Beem, déi elo nach iwwereg sinn, déi mer mussen neiplanzen. Do hu mer dann elo gekuckt, wou mer déi dann richteg hinnersetzen, fir datt mer se net ze vill openeen hunn. Dat heescht, mir ersetzen déi 22 Beem elo duerch 29 nei Beem.
Well d'Klima se Beem ëmmer méi zousetzt, muss ganz genee gekuckt ginn, wat fir Zorten do geplanzt ginn. Déi Beem sollen souwuel laang Dréchen wéi och laang Reeperiode kënne gutt iwwerstoen, a laanscht Stroossen och net empfindlech op Salz sinn. Am Gemengepark kann een duerfir elo zum Beispill dëse wonnerschéine Sequoia bewonneren. Mammutbeem ginn iwwer 100 Meter grouss a kënne bis zu 1.000 Jor al ginn. Iwwregens steet esou e Sequoia scho ganz laang op der Rive droite vun der Sauer, ouni u senger Schéinheet agebéisst ze hunn. An Zukunft dierften also méi esou exotesch Beem bei eis ze fanne sinn.
Dann hu mer Ginkgoen, mir hunn Sorbussen, Elsbeeren ass villäicht elo net esou exotesch, mee et sinn awer Beem, déi elo duerch déi klimaresilient vill méi elo opkommen, well déi eben, Mat déi top Beem vun deene ganz Geschichte sinn. An da si mer awer och virum Kierfech hu mer nach Bouschen hinnergesat an Eechen, fir datt mer do och e bëssen an dem Einheimesche bleiwen, awer och Zorten, déi zimmlech resistent solle sinn. Dobäi ginn och an der Kléck scho ganz geschwënn eng 30 Glediziabeem geplanzt, déi normalerweis an Nordamerika an an Asien ze fanne sinn. Dës sollen déi al Beem aus der Strooss ersetzen an dobäi net nëmme fir schéine Schied suergen, mee doriwwer eraus och Friichte fir d'Fauna bidden. An net zu lescht dierft och de Stadkär am Kader vun Hashtag NeiDikrech mat klimaresiliente Beem méi liewenswäert gemaach ginn. D'Baumplanzaktiounen dierften et an Zukunft also nach méi dacks ginn. Dat, wat elo nach ugeduecht ass, ech mengen, déi Leit, déi hei e bësse spadséiere ginn, déi hu gesinn, datt d'Trauerweide laanscht d'Sauer zimmlech al sinn an och zum Deel elo duerch Wand a Stuerm ëmgefall sinn. Do si mer amgaang ze kucke mat der AGE, fir déi dann och ze ersetzen. Dat ass och eppes, e Projet, dee mer hunn. Och do wëlle mer der setzen, déi elo net all ze kleng sinn, fir datt se net beim éischten Héichwaasser fortginn. Dat ass emol nach eppes, wat mer hunn. Dat, wat mer och nach wolle kucken, dat ass ganz einfach déi eenzel Îloten an de Stroossen, wou mer kënnen, wou keng Réseauen drënner sinn, fir déi och lues a lues ze ersetzen. Am Floss hu mer virun zwee, dräi Joer domat ugefaang, mee do versiche mer dann och méi Beem ze kréien, fir datt mer méi Schiet och an eis Stroosse erakréien an datt mer net nëmmen déi kleng Plantatiounen hunn, mee awer och Beem lo mol ëm iwwerall stoen. Denkt och Dir elo drun, bei engem Baamplanzprojet eng Zort ze setzen, déi besser mam neie Klima zurecht kënnt? Dann steet de Service Technique vun der Gemeng Iech gär mat Rot zur Säit. Hei zu Lëtzebuerg gouf als Bam vum Joer 2026 iwwregens d'Zitterpappel ausgewielt. Am Automobilsport koumen d'Fraen an hir Leeschtungen an der Vergaangenheet dacks ze kuerz, goufen net genuch ervirbruecht. Den Autosmusée zu Dikrech, dee setzt sech duerfir scho méi laang fir d'Gläichberechtegung vun de Geschlechter an. Och fir den internationale Fraendag 2026,

It's an important topic for me and I want to support International Women's Day and share my art with people. De CNVH huet sech schonn duerch verschidden Aktiounen am Kader vum Fraendag ervirgehuewen. Sou ware virun e puer Joer zum Beispill eng Partie bekannte Rennfuererinnen zu enger Table ronde agelueden, wou de Stellewäert vun de Fraen am Automobilsport behandelt gouf. Kopf. Déi Keer also hu si e wichtegen Akzent mat enger Ausstellung gesat. Et geet haaptsächlech drëm, fir d'Fraen an der Automobilswelt an de Virdergrond ze bréngen, well ech mengen, d'Automobilswelt ass grad eng vun deene Branchen oder eng vun deene Welten, déi extrem nach mat Stereotyppen e bësse geplot ass. A mir wollten do einfach een Zeeche setzen, dass et eebe keng, wéi ee sou schéi seet, eng männerdominéiert Domaine ass, mee dass et eeben och ganz vill Frae ginn, déi hiren Deel zu där Welt eebe bäigedroen hunn. Déi nei Expo am CNVH sollt ee sech net entgoe loossen. D'Artistin Pelina Jin, déi vun Istanbul kënnt an zu Lëtzebuerg wunnt, huet eng international Renommée an ass bekannt fir hir lieweg an ausdrocksstaark Portraiten, ausschliisslech Fraeportraiten.

Positive Voice.
Nieft dëser Expo wëll de CNVH awer méi wäit goe mam Engagement fir d'Fraen. Dofir gouf d'Pelina Jean och sollicitéiert, fir och hir kënschtleresch Tracen an enger Vitrinn an der Expo ze hannerloossen, wou de Projet Égalité sur Route zur Geltung kënnt. Fënnef Fraen aus der Lëtzebuerger Automobilwelt ginn hei op de Podium gesat. Fir d'éischt natierlech mol d'Valentine Wagner vum Garage Wagner, dann déi zwou Wengler-Schwëstere vum Garage Paul Wengler a virun allem och déi zwou Pilotinne Viviane Heiderscheid an Jenny Van Heelten. Et ass wichteg fir eis, dass et eebe kee statesche Projet ass. Also mir wollten net einfach e bëssen eppes maache fir de Weltfraendag an dann ass dat fäerdeg fir eis. Mir wëllen, dass dat wierklech e liewege Projet ass. Dat heescht, mir wäerten am Laf vum Joer versichen, Ambassadricen ze fannen, déi dee Projet e bëssen no baussen droen. Dat heescht, sief et Pilotinnen, sief et Mécanicienen, sief et Ingenieurinnen. Also mir wëllen do wierklech vun alles e bësse bäieneekréien. dass si och virun allem deene jonke Fraen oder Meedercher bëssen ee Virbild kënne ginn. Souwuel d'Expo wéi och d'Vitrinn mam Projet Égalité sur Roues goufen iwwregens, wéi sech dat gehéiert, de sechste Mäerz offiziell ageweit a Präsenz vun der Ministesch fir Chancëgläichheet Yuriko Backes. D'Expo kann u sech nach bis den 29 Mäerz ukucke goen. D'Vitrinn wäert och no dësem Datum. bestoe bleiwen. Och am historesche Gebai vum CNVH huet laang viru Muséeszäiten eng Fra groussen Asaz gewisen. D'Valentin Meris-Wagner, d'Ierwin a Cheffin vum Garage Wagner, huet de Familljebetrib nom Zweete Weltkrich weider ausgebaut a sécher an déi modern Zäite gefouert. Mir hunn eis iwwer si mam Lokalhistoriker Ern Breuska ënnerhal, dee sech intensiv mat der Geschicht vum Garage ausernee gesat huet. Hei en Extrait aus dem Gespréich.
Si war eng ganz jovial Madame. Ech sinn. O, fënnef, sechs Mol sécher bei si gefuer, iwweregens mat hirem, mam Här Zahndokter Rosch, deen hiren Hauszahndokter war an dee se gutt kannt huet, well dat e Kolleeg ass vum Jean Meris. An da si mir owes ëm géint hallwer siwen Uhr dohu komm an dann huet si dann, si souz dann zu Bartreng an engem schéine grousser Villa, ganz eleng, An dann sot se, Wat drénkt Der, Här Här? net? An dann hätte mer kënnen, na ja, mat Whisky ufänken bis an, ma mir hunn jo awer missen heem fueren, net? Dofir, mee si war awer ganz, si war ganz jovial, awer, mee ech ka mer, si war awer och eng, dat hunn, dat hunn och aus der däitscher däitscher aus der Firma gesot, si konnt awer och ganz haart verhandelen. De ganzen Interview mam Här Broeska iwwert d'Geschicht vum Garage Wagner kënnt der Iech vum nächste Samschdeg un, owes um 6 Auer op all eise Kanäl vun Dikrech TV ukucken. Wie sportlech wëll aktiv sinn, deen huet zu Dikrech vill Méiglechkeeten. Eng dovun, dat ass de Zumba-Cours mëttwochs owes um hallwer aacht am Gebai vum fréiere Ciné Scala. Zumba ass eng Mëschung aus Danz a Fitness, entstan well an den nonzeger Joren en Aerobic-Trainer aus Kolumbien seng Musek-Kassett vergiess hat an du mat senger Latino-Musek improviséiert huet. De Leit huet et gefall, sou dass am Joer 2001 Zumba entstanen ass an an 189 Länner weltwäit ëmmer méi populär gouf.

Et fillt sech un wéi danzen an dobäi mécht een effektiv Sport. Dobäi ass Zumba fir jidderee gëeegent. Et geet net drëm, alles perfekt ze maachen, dat Wichtegst, Spaass hunn a sech beweegen. D'Virdeeler fir de Kierper si ganz villsäiteg.
Ma Zumba ass am Fong gutt fir de Muskelopbau, et ass gutt fir d'Koordinatioun, et ass gutt fir d'Ausdauer. A virun allem verbrenne se ganz vill Kalorien beim Zumba. Dat si sou ongeféier 500 Kalorien a 60 Minutte Zumba. Dat ass am Fong ee Ganzkörpertraining. Zumba bedeit keen Drock, keng Bewäertung, just Freed, Beweegung a gutt Energie. Jiddwereen praktizéiert et op seng Manéier an dat ass perfekt esou. D'Musek, d'Energie an d'Grupp schafen eng positiv Stëmmung, Stress fält of

Dans le groupe on est ensemble, on chante, on danse, on crie, on est ensemble. Zumba ass am Fong de fréieren Aerobic am Latino-Style. Am Cours zu Dikrech gëtt awer och mat moderner Musek geschafft an dobäi dann och Handele benotzt. An zanter dem leschte Summer gëtt och Zumba am Fräie gemaach. Bei dësem Cours konnt jidderee spontan matmaachen an huet sech sougläich wuel gefillt am Zumba-Grupp.
Dat ass am Fong déi Ambiance, déi se hunn. A si ginn engem immens vill Freed a si hunn dat einfach am Blutt. An dofir gefält et hinne sou gutt. Dass, jo, gefällt hinnen an si motivéiere mech. Zumba ass Liewensfreed. Also, och elo Loscht krut fir et auszeprobéieren? Da gitt einfach mol eng Kéier laanscht luussen am Cours am fréiere Ciné Scala. Mëttwochs owes um hallwer 8 geet et lass. De Schnuppercours ass gratis. Hutt dir et gär léiwer méi gemittlech um Fotell? Dann hu mir nach aner gutt Iddie fir iech. D'Romi Liefgen aus der Librairie Zimmer huet iech och dëse Mount nees e puer flott Bichertipps erausgesicht.
Gudde Moien, ech presentéieren iech haut engt flott neit Kannerbuch. Wat heescht Ronny das Pony und Gerd das Pferd an d'Ente déi heescht Bente? Dat ass en zweete Band vum Maacher vum Furzi-Puups. Mega cool gereimt! D'Int kënnt halt op de Bauerenhaff an dat kleng Pony ass am Fong interesséiert fir Frëndschaft ze schléissen, d'Int awer net. Déi ass total faszinéiert vum Gerd. Hatt quatscht deem d'Ouere voll a mécht lauter Kaméidi. D'Gerd ass dono déck genervt a wëllt dint lass ginn an de ganze Bauerenhaff ass an Oprou. E super coolt Buch fir Kanner ab 3, 4 Joer. Mega interessant, ganz witzeg, flott gemoolt, coolen Humor. Merci Kopenrad. Ech stellen iech haut een neie Wanderguide vir aus der Edition Binsfeld. 202 IVV-Tier an och aner Spadséiertier am ganze Land. Super flott Saach. Vill Leit hunn drop gewaart, datt en nei gemeet gëtt. Déi nei Versioun huet genau wéi déi al eng kleng plastiks Huss, wou een déi eenzel Tier kann dra maachen. Natierlech fir ëmmer e Klasseur, wou ee se ka raushuelen. Flott Initiativ fir wann d'Wieder lo besser gëtt rëm enker spadséieren ze goen.
An domat geet eis Emissioun haut aus dem Quartier A Bedingen beim Buergbrennen op en Enn. Ech wënschen Iech nach vill Spaass mat eisem Agenda a soen Iech Äddi bis a 5 Wochen nees. Den 21 Mäerz moies ass vun 9 bis 12 rem grouss Botz zu Dikrech ugesoot. Départ an Arrivée heifir ass wéi gewinnt d'Aalt Schwemm, wou d'Participant moies mat Croissant a Kaffi gestäerkt ginn. D'APEL, d'Elterevereenegung vun de Kanner aus der Grondschoul zu Dikrech, invitéiert den 21 Mäerz mëttes Vun zwou bis fënnef op eng nei Editioun vum Kannerfloumaart an der Dikrecher Grondschoul. Et ass dëst eng Vente vu Kanner fir Kanner. Den 22 Mäerz owes um 6 kënnt Dir Iech op en neien Uergelconcert vun den Amis de l'Orgue an der Parkierch freeën. D'Organistin Stéphanie Duprel spillt Iech hei 40 Minutte laang Wierker vu Widor an Bëllmann. Den 28 an 29 Mäerz ass nees Zäit fir den Ouschtermaart. Nieft flotten Handwierksstänn, Iessen a Gedrénks, engem Besuch vum Ouschterhues, engem Klengdéierepark a musikaleschem Encadrement gëtt et Samschdes moies, déi Kéier och speziell fir d'Kanner, eng Ouschterie a Sich mat flotte Spiller. D'Umeldung heifir leeft nach bis den 20 Mäerz. Nach bis den 29 Mäerz leeft am CNVH d'Ausstellung Women of Equality in Colour vun der Kënschtlerin Pelena Ginn, déi am Kader vum internationale Fraendag lancéiert gouf. An der Gemengegalerie iwwerdeems ass bis den 29 Mäerz nach d'Expo vum Joé Muñoz, genannt Muni, ze gesinn. Vum 4 Abrëll un dann ass nees de Kënschtlerkollektiv Lack op Besuch am Kulturhaus, mat der Expo Art en Marche. An den 18 Abrëll owes um 8 invitéiert de Sänger Bon Dikkerech am Kader vu sengem 175. Gebuertsdag op e Concert mam Ensemble Vocal Cantica an der Parkierch, deen hei d'Petite Messe Solennelle vum Rossini presentéiert. A fir Museker a Musekerinnen gëtt et nach déi gutt Nouvelle, datt ee sech vun elo un och fir de Forum international pour flûte et piano umelle kann,